Nilqakom. Fl-episodju li għadda, tkellimna fuq il-prompt engineering, fejn hawnhekk natu lill-AI il-kuntesti tajjeb b'eżempji ċari u struttura tajba biex mill-ewwel nieħdu risposta li konna qed infittxu. Jekk tlift l-aħħar jew għadek ma rajtx l-aħħar episodju, nistiednek tagħfas fil-link li pprovdejt fil-kumment biex tarah. Ejja mmorru lura għal prompt engineering. Mela, iddeċidejna li u rajna actually li dan huwa metodu eleganti, prattiku u kważi għatik sens ta' kontroll. Imma hawnhekk titħol il-mistoqsija vera. X'jiġri meta l-ħila li tkellem lill-AI tibda tbiddel il-mod kif nitkellmu aħna, kif naħsbu, kif niktbu u anke forsi kif insolvu l-problemi? Għax minn barra prompt engineering jidher bħala shortcut għall-produttività. Imma hemm mistoqsija ħafna ikbar. Meta l-bniedem jibda jaddatta għal dak li jridu l-magni, minu tassew qed jiġi engineered? U dak huwa id-dibattitu tal-lum. Ejja ma nużawx kliem tqil. Fil-verità, prompt engineering hu sempliċement ħsieb iktar preċiż. Minflok tikteb prompt ġenerali, titgħallem tispeċifika għal min hija ntiża risposta, x'ton għandu jkollha, kemm għandha tkun twila, x'riżultati trid u wkoll x'kuntest għandu jieħu l-AI. U f'daqqa waħda, kif rajna wkoll, ir-riżultat ma jibqax iktar ġeneriku, iżda iżir xi ħaġa li tista' tuża tassew, xi ħaġa li hija utli. Imma issa hija naraw perspettiva oħra. L-iskejjel qed jgħallmu li tfal kif jistrutturaw il-prompt. L-uffiċini qed iħarġu lit-timijiet tagħhom biex jiktbu istruzzjonijiet AI ready. Anke t-timijiet tal-marketing qed jibnu template sħaħ fuq dan. U għek tidħol fuq sifti tensjoni. Qed intejbu l-komunikazzjoni ta' bejnietna bħala bnejmin. Jew qed nitħarġu biex nitkellmu b'mod li jifmu ħajar il-magni. Forsi tinstema differenza żgħira, imma mhijiex. Għax mill-moment li l-mod kif tikkomunika jibda jkun iffurmat minn dak il-mudell biex jirrispondi aħjar għalih. Allura isna kun ħan nitilfu il-kultura tal-lingwa nifisa. Issa, ejja naraw il-lat pożittiv. Il-każ favur il-prompt engineering huwa pjuttost b'saħħtu. Issa fil-fatt jagħmlilna kif rajna wkoll ħassieba aħjar. jagħtina spjegazzjonijiet aħjar. Għaliex? Għaliex il-prompt, prompt tajjeb, jisfurzak tkun iktar ċar. Allura tkun tiddefinixxi il-mira tiegħek, l-udjenza, il-limiti u restrizzjonijiet, il-format, kemm taċċetta inċertezzi. U dan mhux sempliċement tuża l-AI, dan huwa pjuttost raġunar strutturat. U b'mod stramp, Jista' jgħallimna xi ħaġa li xi drabi l-iskejjel ma jgħallmux biżżejjed, kif tistaqsi mistoqsijiet aħjar. U kif nafu, mistoqsija oħt l-erf u mistoqsijiet aħjar iwaslu għal sib aħjar. Issa fil-prattika fil-fatt dan jista' jagħmel ħafna differenza. Avukat jista' jagħmel sommarju ta' każ aħjar. Għallim jista' jipprepara eh, lezzjoni għal livelli differenti. Negozju turistiku Malti jista' joħloq messaġġi għal klijenti barranin b'ton lokali, u min jieħu deċiżjonijiet jista' jesplora xenarji differenti qabel wieħed jaġixxi. Ġi b'hekk l-AI qed issir mera li tippremja ħsieb dixxiplinat. Aktar ma moħħok ikun strutturat, aktar tkun qawwija l-magna. Issa f'dik il-verżjoni tal-futur, prompt engineering ma jibqax dwar il-kontroll ta' AI, isir dwar it-titjib tal-intenzjoni umana. U dik hija l-ħolma. Imissa jirna għaddu għal lat mod xettiku. Imma hawnhekk mhux kulħadd jaqbel. Hawn min jgħid li l-prompt engineering jista' bil-mod il-mod inqas il-kreattività tal-bniedem. Għax iktar ma n-nies jitalmu x'jaħdem mal-AI, aktar jibdew jitkellmu u jaħsbu bl-istess formula. Utli. Żgur. Imma jekk nirrepetuh biżejjed, il-komunikazzjoni issa se ssir template. U it-templates jiffurmaw il-ħsieb. Studju li sar fil-2024 minn Michael Gerlish wera li fost 666 parteċipant kien hemm fil-fatt relazzjoni bil-maqlub bejn l-użu tal-AI u daw it-tools u l-ħsieb kritiku. Għalhekk il-periklu mhux li l-prompts isiru strutturati, il-periklu hu li bdew nagħtu valur żejjed biss lil dak li jista' jiġi strutturat. Ideat imħawdin. Intwizzjoni nofsa ffurmata. Emozzjonijiet li jistgħu jkunu kontradittorji. L-AI tista' tmexxina lejn dak li hu ċar u faċli biex jinqara mis-sistema. Effiċjenti? Iva. Imma ħafna breakthroughs umani saru meta l-bniedem ma kienx qed jifformula xi pjan strutturat. Jekk nagħtu eżempju l-peniċillina ġiet misjuba minn Alexander Fleming meta dan kien qed jessorva moffa f'wieħed mill-esperimenti tiegħu fuq il-bakterja. Mela x'inhu l-akbar riskju? Ġenerazzjoni li ssir brillanti biex tifforma soluzzjonijiet imma inqas kapaċi biex timxi fl-ambigwità. U propju hemm jitwieldu l-filosofija, l-arti u l-invenzjonijiet importanti. Hawnhekk id-dibattitu jsir daqsxejn personali. Issa immaġina f'żagħżugħ qed jagħmel il-homework tiegħu jew tagħha. Minflok jitħabat ma' idea diffiċli, jitgħallem il-formula perfetta tal-prompt biex joħroġ risposta illustrata u sabiħa u spjegata. Ix-xogħol jidher eċċellenti. Imma l-ħsieb li jsawwar f'talim ikun seħħ u kif ħa niċċekkjawh dak? Issa jien morru lura fuq il-post tax-xogħol. Sidien dan negozji jistgħu jibdew jiġġudikaw mhux biss l-esperjenza, imma kemm inti taf tkellem l-AI. Mela f'daqqa waħda, il-prompt literacy sar jew ssir soft skill ġdida. Ir-riskju persuni li jkunu brillanti fix-xogħol tagħhom imma inqas profiċjenti fl-istruttura ta' prompting jafu jiġu mwarba jew inqas valutati. U hemmhekk tinħoloq inugwaljanza ġdida. Mhux min għandu aċċess għal AI, imma min jaf jikmandaħħa aħjar. U dak jibdel l-identità tal-bniedem għax il-mod kif tfassal problema Ibiddel il-mod kif tifhimha. Imma stenna ftit. Forsi kull għodda importanti fl-istorja għamlitilna hekk. Is-search engines u l-internet biddu il-mod kif niftakru jew kif infittxu. Il-GPS biddel kif insibu it-triq tagħna. L-ispreadsheets biddlu kif nirraġunaw fuq il-flus. Allura, forsi prompt engineering hija sempliċiment għodda ġdida ta' ħsieb. Mhux inqas uman, sempliċiment uman imma b'mod differenti. Allora l-mistoqsija mhix jekk tbiddilniex, ovvjament li ħadd biddilna kif qed ibiddilna wkoll l-AI in ġenerali. Il-mistoqsija hi ħa tagħmilna aktar deliberanti jew aktar dipendenti? Hemmhekk tinsab il-qasma vera. U nixtieq inħalli lill-udjenza b'dan il-messaġġ. Jekk il-futur u ta' min jaf jagħti l-aħjar istruzzjonijiet lil dawn is-sistemi, Is-Soċjetà se tibda tippremja ċ-ċarezza aktar mill-għerf? L-istruttura aktar mill-oriġinalità? L-output aktar mill-ftehim jew mill-fehim? Għax jekk jiġri hekk, prompt engineering jieqaf ikun sempliċiment skill teknika, isir fil-fatt filtru kulturali ta' kif niġġudikaw l-intelliġenza nnifisha. U forsi Dak huwa l-akbar prompt minnhom kollha. Grazzi tal-li segwejtuni għal dan l-episodju. Nistedinkom issegu il-paġna u s-sit tiegħi għal iktar informazzjoni utli u prattika dwar l-AI. Narakom fl-episodju li jmiss.